Suli fell-awen s umata ay iqbayliyen, at iqbayliyen s umata anda ma tellam anda ma tellamt. Ay ay ay. Lieutenant Colombo. Mi tennam ha d tay tkemmamt d ababat iyi-d-yewwi umeddakel-iw ad tt-id-ṣebbeɣ kan ciṭuḥ axaṭer ttkuffureɣ kkiniɣ, nɣan-iyi kra n leqbayel ttkuffureɣ, ma rniɣ ciṭuḥ tkemmamt terwi. I d-yewwi umeddakel-iw i Baldi Fransa, anami d azazga ur ttadreɣ ara isem-is, asmi i d-yewwi tagi drapeau imaziɣen, nniɣ-as amek ay ameddakel, acuɣer mačči d tin akk-nni n drapeau kabil i d-tewwi? Ah, yenna-ak ugadeɣ, ugadeɣ yella-d war, wagi tura d ameddakel-iw.

Antier ar Lezzayer, terwa, terwa kara, terwa kara pour l'indépendance de Ignace Charles, bda tinna, tinna n drapeau kabine, ana ko gwadeɣ ila ddwar wihin wihin, nas mari nas xas tagatt n qbal, imi d aman qbayen, tagatt n qbal, tagi d annay, d annay n stenna, D annar n ssečč-nneɣ, ul akked jeddi-nneɣ, yif-it mer ttayeḍ i yi-d-yewwi annay gemma anda ṭṭḍeɣ ɛiɛuc, annay gemma i yi-sɛubbeḍen ttɛa waguren, ɛni annay gemma ça veut dire drapeau kabyle. Tefkiḍ-d iman-ik, theggaḍ-d iman-ik d aqbayli, ɛni an ispagnul ad yerfed annay alatini neɣ neɣ afransi neɣ? Zik, zik wwin-aɣ lavance asmi tella l'union ɣer ɣur-sen, akkagi dɣa d taɣennant, drapeau amaziɣ, drapeau amaziɣ, imaziɣen, toute la mazighique, ingliz ula d nutni qqaren akkagi, latin, nous sommes tous des latins, les slaves, da kif kif, drapeau slave, drapeau slave, mais asmi d-dduqsen,

Ɣad anṭeqtina i tura kemmini imi d anṭeqad ugadeɣ neɣ qqimeɣ d acu kem-id yewwin ar gar-aneɣ wagi d lecɣal n yergazen dɣa d anṭeq ccix Nurdin yettremmis love ar tmeṭṭut ya ḥesra ur tettabaɛeḍ ara zzman amek la iteddu ass-a di kul tamurt tameṭṭut tesɛa lḥeq ad teḥder tijmuya ur d-fkan ṛṛay seg wayen yernan lmenfiɛa neɣ lemḍerra ma yella ikurf-itt-id wedrum-is neɣ aḍewar-is neɣ taddart-is. Tabeṭṭut tessazan, xas ɣer Sliman Ɛazem akka d rriwaya i d-xemmen netta d Ccix Nurdin. Ama nekkni mačči d asebbaw n lbaɛid i yettwalan tabeṭṭut d taḥlawalt, c'est un objet. Arrêtons leqbayel ma tebɣam le vrai civisme. Réveillez-vous! Tameṭṭut s azal di tmurt n Leqbayel. Awi, imi tennam Maɛlic yewwi-d tagi neɣ s lekwax ara yi-d-betten abennay aqbayli a Rebbi, ad zwireɣ deg yemma i yi-rebban. D sseḥ telha tagi n jeddi-nneɣ d setti-nneɣ n zik, wala, n uẓensi n teɣli berber, on fit tous,

Akka, Ḥmed Aberkan Aleqbac s ukki i d-yettafen tisebbiwin s Ḥmed Aberkan neɣ s nekkini neɣ s wayeḍ neɣ s wayeḍ bla ma ur d-rɣen-id akken ma llan. Ad d-rreɣ kan Ḥmed Aberkan parce que yessekḥa ara. Ḥmed Aberkan, si, il est pour l'autodétermination. Akka, s ukki i d-yettafen, ah, Ḥmed Aberkan yesseṣṣan, awal, akka, neɣ ɣef wayeḍ neɣ ɣef wayeḍ.

Ma tebɣiḍ ad tissiḍ lmak, ruḥ ad terreḍ ɣef udrutin-is, ruḥ ad terreḍ la constitution du JPK, du gouvernement provisoire, parce que la constitution du JPK, pour une Kabylie laïque, laïcs, maca laïque, ili-k akken i k-yehwa, la Kabylie, c'est une Kabylie laïque depuis la nuit des temps.

Amussu n lmak mačči d nekk. C'est pas moi, malgré, malgré, soit disant, malgré, malgré, pardon, ur sxeṣareɣ ara neɣ anda ẓran d acu ara d-iniɣ, nekkini, je suis pour l'autodétermination, mais c'est pas moi le feu du russe du Mac. Nekkini déjà peut-être la nagi d ikerhan, ad yili lih, ad wen-d-fkeɣ ligeẓer. Anwa ara ikerhan, par exemple?

Ḥmed Aberkan kifkif, wayeḍ kifkif in the represent comme que lui-même. Ur ttafet ara tisebbiwin s les personnes, taɣennant, non, non, non, non, je regrette, wid i d-yettafen tisebbiwin d wid qui ont de la haine envers, stafillah ya Rebbi, envers surtout Ferḥat. Arrêtons a olddi a, arrêtons de saboter a, tixerta a. Ih, amek? Acu d ssiɛqa-agi? Mačči d nekk i iḍef i d-yured yemma akk mačči d wayeḍ, mačči d wayeḍ, mačči d wayeḍ. Chacun a sa façon. Kul yiwen yesɛa sa nature comment il file il aime. Ḥmed Aberkan il a sa nature, c'est sa nature. Moi c'est ma nature, wayeḍ c'est sa nature, akken ma llan wid i aɣ, bla ma ur d-rɣen yiddawen, bla ma ur d-iẓram akk anwi.

Tura ma tkecmeḍ la feuille de route teɣres, nnan-ak la feuille de route n Mac a on supprime l'islam en Kabylie, d nawel, d akken ad d-kreɣ contre on supprime l'islam neɣ ẓreɣ ara akin neɣ ad nhudd deg waman, din ad d-kreɣ contre, ma d akken c'est des personnages que j'ai j'aime, dɣa ccee.

Awi-yi-d annay aqbayli ad uɣaleɣ d as-ɛelliqeɣ deg ubarku, acemma ad d-yawi as-ɛelqeɣ deg ubarku ur d-izemɛahum, wellah ma ugadeɣ yiwen as-ɛelqeɣ deg ubarku, mi yečča lgit ad t-id-kkseɣ, ugadeɣ ay takri. Ad d-yawi annay aqbayli ad d-yernu yiwet akka lliɣ